Eva mu wo dze me azɔ. Ne woazu be ɖetugbui kesinɔ ya, ɖe mele ŋutsu ɖeke be xɔto nu oa? Mele ŋutsu ɖeke be aba dzi oa? Makɔ yɔyɔe ayɔ me elia? O, o. Ne ɖe wòazu be mele ŋutsu ɖeke be aba dzi oa, lanɔ yɔ ma, wòanɔ kpɔ ma, agbe be mekɔ go oa? Mekpɔkpɔ naneke o. Sue ɖe koe ya le kpɔ vɔ le dzo mí ya. Eyɔ nya me ga nya nuwo va dzɔ ɖe dziwò aleke wɔ ge na ye. Goɖo goɖo kli kowo ŋtɔ le megbe dome a gbɔna. Ye gbɔna go do ge. Ne ɖe menye Mawu ƒe amesiami nae le nye oa, ma gblɔ va zi mí alo yɔ ku mí yewo si nɛ. Elabe woƒe mowo katã megava le abe ame yi ke Mawu yɔ eye Mawu ƒo na ŋku to na edzia, woƒe mowo megava le nenema o. Ẽ, mele ame wɔm abe Mawu ƒe amee eye ŋku ƒo nam nenema. Ne nye Mawu ƒe amee nènye, mègalɔ̃ vo o. Ne la nye Mawu ƒe ame, ye la nye Mawu ƒe via. Ne fofowò li, wò vi la, wɔ madze be le abe ao fofo nye. Enu yae mebe mawɔ. Kpɔe na ɖa be anyo hã. Ke ɖeko míabe dzi anyigba ne wòle ameɖibɔ me. Woganyo xɔ dzigbɔɖi.
Ele nɛ be magatrɔ wui kpɔ ɖo mahi ayi tsi le kpɔ me alo nane. Ele be magatrɔ wui kpɔ. Mate ŋu awɔ nane be nu maƒle nu o. Mawu kpɔkpɔ me, me, me, mekɔm o laa. Mekɔ la dzu yiyim vɔ dzu medzu kɔm o laa.
Ènya susu yi ta ye wokɔ ŋkɔ ma nɛ be kesinɔa? Ne ho mele asiwò, ne kesinɔ nu ɖeke mele asiwòa, ɖevi ma megblɔ ge ɖo. Ɖevi ma agbe menyo nɛ fi ɖeka, fi ɖeka, fi ɖeka. Agbe dzo me ɖo gblẽ ne ɖevi ma agbe nyra ku nɛ. Ye wokpɔ ga viɖe gome va nɔ fia ye o o o o miya wɔlɔ va be na ye ye wɔ leke leke. ŋnye gbɔ dasi ɖevi ma ŋu ɖeke mekpɔ dzi o avia ŋɔti me le fage toto ge avia ŋɔti me ye wo toto ge no za ɖee mekpɔkpɔ ŋɖeke o le be aƒa me ne ga nya be me lɔ ɖetugbui ma ga nyo me lɔ ɖetugbui akpɔ ŋdzi blibo o eye me ka nu ka ye la dze o.
Ne wòanye bena dedzifu ɖe wòle asinye fia, ɖe mewòlɔ̃ be agbatime fia abe ketee ene ne nàkpɔ ale si wolɔ̃na nui. Ɖo ne didi kplakplokplakplokplakplokplakplokplakplo ne nànya be ye teƒe aɖeke mefɔ o. Legbe be mèse ŋu o. Ame akpe ɖeka mele su ɖeka me o. Mawu ƒe amesinamenya Kpɔ wa ɖe dzi nànya ale ya ƒoƒo nɛ hafi made gbe zigidi la dzedzi o ɖea? E, wosɔ ƒo kafui. Fia le le fia ɖi. Ne wòazu be wòale agaɖe le aɖe gbe fia, etsi ƒaƒɛ koe akɔ ɖi. Míanu edzi wòafa. Tsɔtsrɔ̃ mee ya le yia. Medzidzi go fia wu be ha ya ɖoko tsɔtsrɔ̃ ge nɛ le galakpa me. Mawu ƒe viwo praise the Lord. Pray pray pray praise the Lord. Hallelujah.
Enye dzudzɔ gã ma nya gblɔ ne be Mawu na mi galakpa gbe woƒe anyigba dzi le yia. Amen. Mi ƒoƒu ɖe fia be mia srɔ̃ Mawu ƒe nya. Abe ale ko míwɔnɛ kokokoko ɖaa enea, míagadzo Mawu ƒe nya me. Praise the Lord. Hallelujah.
Egbe be tanya yi ke míazã ye nye alakpaɖasefootɔwo. Ame yiwo ne ɖina alakpadase, nu yiwo mekpɔa, wobe yewokpɔea. Míakpɔ be nu kae wònye ne mímagu ɣeyiɣi oa? Míakpɔ Mawu ƒe nya gbãtɔa le

Lododo ta blaeve-vɔ-ene kpukpui blaeve-vɔ-enyi. Míakpɔ be nya ka Mawu gblɔ le afi ma. Lododo ƒe agbalẽ eta blaeve-vɔ-ene kpukpui blaeve-vɔ-enyi. Eye wògblɔ be, Mèganye ɖasefo ɖe nɔviwò nu dzodzro o. Mègakɔ wò nuyiwo gblɔ alakpanya ɖe hawòvi ŋuti o. Nuyi mèkpɔ o, mègagblɔ be yekpɔe o. Nuyi mèse o. mègabe ye si o. Kpɔe teƒe me loo abe ye ŋutɔe kpɔ teƒe. Enye nuvɔ̃ yi ke Mawu tsi. Eye Biblia na mínya be alakpadasefotɔwo, ame yiwo nedaa alakpa, wo katã woatsrɔ̃.

be eɖo nye ƒe gbedodoɖawo ŋu. Gbea katã do meɖe ɖa ne wogbã wò tso gbea, èɖe nya ʋlaʋlɛ fiam. Papa akpe na wò kaka. Èwòe nye nye ƒe Mawu vavã, èwòe ɖea nu ʋlaʋlawo fiam nam. Akpe na wò Yesu. Yesu akpe, akpe na wò.

Enye kple mi gbogbo le afi ya le yeyea me. Elabe nɔ mɔnukpɔkpɔ dim be ne nye kple mia do go ale be ne mado ta flati nɔ nɔnɔmewo ne do mo ɖa mitsɔ ta. Kpɔ abe ŋutilã kple ŋu ene amewo dzɔna kokoko. Kpɔ abe Kristotɔwo enea ele na mí be míade dzesi mía me vodadawo ale yi ne anɔ kuku ɖem ɖe wo ta. Flati megabi dzi o.

Èkpɔa? Amegbetɔ aɖeke mele dzɔdzɔe o, ŋutilã kple ʋu nu katã menye. Ne nyemagblɔ nya ble o alo tsɔ nu mayi edzia, ewɔ abe tso meva dzi katã ne mamlɔ anyia, nyemagate ŋu anɔ dɔdɔm o alo megaʋaʋã me o. Nyemagate ŋu ne maɖu nu ŋutɔ, ŋutɔ hã, etsi ŋutɔ hã nyemagate ŋu ne manoe o. Ne meke Biblia, ne mato Biblia mea… Tetsino, tetsino, tetsino. Elabe mekpɔe do dzesi be metsa agɔ le ame aɖe yi ke le wɔna dzi. Gakea medi vevie be manya ame yi nenye abe ale yi medo ŋugbe nɛ be ne mebia wòa, ame yi nenye agblɔe ne ma. Madi be manya ame yi nenye ale be nye hã ame yi menye.

Bam, mi koe ma.
Wò velia ya nɔe nye Kesinɔa. Edze be nàƒo nu nɛ. Ganyo.
Kesinɔa wò velia wònye. Ne ame ɖe la ƒo nu ne Kesinɔa woe la ƒo nu. Kafi gbɔ menyo. Fi ma wò asi ado nu ɖa. Ame tsitsiwo do na alo be ɖevi meƒo asi ɖe klo be gɔme o. Yɛ kafi tɔ gblɔ mɛ ɖe Kesinɔɛ ɖe. Kesinɔ me tɔna ɖe ŋutsu ɖeka gbɔ. Ne kesinɔ tso kɔdzogbea, eyi kɔbla gbɔ, eyi kɔsi gbɔ. Ne me nya ŋka ɖevi ma be nu wɔ ne yio. Eh, fifia koe va yina wobe velia kafi gbɔ. Ganyo, ale yi ne gblea megbe ge ne kesinɔ, gake wò hã dɔ de asi le asiwò. Edze be na ƒo nu ne wò velia kafui. Kafui tɔa?
Hm. kafia kɔsiɖa sia kɔsiɖa ne mi va Monday service a Blaise ye gbɔna va aƒe me ne mi va fellowship a nyɔnu bubu gava va ge kɔsiɖa yi ne ga kplɔ ge ɖoa nyɔnu bubu gava va ge vɔ nua ŋutɔ katã nye me va nua katã gɔme sem o gasiaga nye me nya hafi ka wɔwɔa nye ɖe me wo kpɔm le tsɔtsi xɔa me o ho vɔ nua katã koe nye be kesinɔ be nya ya edze be woaɖa fɔ ɖa le eme edze be woaɖa fɔ le yi wo kpɔ be Kafui be detsia leke woyɔna xɔlɔ̃a kesinɔ. Wokpɔ be detsia zu detsi zozua ye wòdi be yeagaƒo asi ɖe hame via. Kesinɔa hã kpɔ be Pastor Kafui ya nya be kplɔla wònye ta enu ɖe koe dim wo katã wole. Nu ɖe koe dim ɖevi ma le le Pastor Kafuia gbɔ. Ènya nyui ne dzɔdzɔ ge via? Ah, what is this? Eh, ne yi aƒemea ɖe, dzeagba na be ƒo nu ne evelia wa? Hannah ƒo nu ne evelia wa. Nu ya dze be míawɔ nane tso eŋuti. We have to do something about this.

Abe nànya ene, medo ŋugbe ɖe nɔwò be madi nɔƒe nyui aɖe nɔ, ta magblɔ be Daphne nye mi.
Magblɔ be nusianu le eme, tsi le ƒe le eme, gaze le eme, ƒe ɖeka. Akpenu Mawu ne yɔm, akpenu kaka Mawu ne yɔm. Ehɛ, nye ƒe madam yɔm bena eh, eva xe dodokpɔ ga ne. Ok, ok, ya, ya, ya. Meva xi. Mm, Mawu ne yɔ akpe kakaka. Mesu akpe o la, esia. Oh, eŋu le mɔ dzi gbɔna. Medzi be mado ŋugbe ɖe nu. Ɖe nu yɔ katã nèwɔ nam tso gɔmedzedzea kaka va se ɖe fifia. Medzi be mado ŋugbe ne wò bena nyemaɖe asi le ŋuti o akplɔ ame bubu ɖeke ɖo. Mhm. Nye kple wò koe azɔ agbe be mɔzɔzɔea kaka va se ɖe mavɔmavɔ me. Nyateƒe.
Eŋu ɖeka koe anɔ nye ƒe dzi me kaka va se ɖe ga yi me ku na manyi kple aƒe dodo me. Manɔ kplu kaka va se ɖe ga yi me mía ɖe srɔ̃. Ŋugblɔ nye dome le nu tso nye ƒe dzi me ke. Mía lɔlɔ ke si nɔ. Yes.
Meda akpe nɔ. Be nugbe yi ne do nam ta. nye hã meŋugbe dom na wò be ŋu nyemaɖe asi le ŋuwò nye hã nyemawɔ naneke ado vevesese na wò. Nye kpakple wò ɖeka koe. Nyemagakpɔ nyɔnuvi bubu aɖeke le fi bubu aɖeke akɔ akpe ɖe ŋutiwò. Nyateƒea. Nyateƒe meto no. Asafo.
Hm. Ŋutsua nye kpli mí zɔa, nyemagblɔagblɔ o. Míenɔ dzidzɔ kpɔm, ewɔna nu ɖe sia ɖe nam. Hum, hum, menye aleke magblɔ ge o. Ewɔna nu ɖe sia ɖe nam. Nu ɖe sia ɖe yi ke nenye be ku xee, edem dɔ me. Nu ɖe sia ɖe, míva li kaka, kaka manya eɖe sɔ.

Maka yɔm mele be bebe hã. Enye yɔm nèle be bebea? Egba enya me va nye wò be bebe. Be fiya ko melea, le vae wɔ gbãtɔ ame kpui kɔke o. Ega wɔ velia, mewɔe ko lɔ le yi ŋtsi vae ɖe nyɔnuvi ma le vae ɖi. Ɖe wɔm be mazu ame srɔxɔla le amewo be ŋkumea? Alo leke Le, le nye kpɔme medzɔ kese la, le wɔ gbãtɔa me kpikɔ ke o, le ga wɔ velia be kese ya me nyia ye ba tsu toa, aga kpikɔ ke ye ke. Le va ne me nyɔ, te ŋu ayi le ŋku dzi ne, te ŋu ayi ŋku dzi ne. Nyɔvi ma be nya gblɔ me ne lea, o ɖe, a, ŋlɔ be nyɔvi mɔ ka, a, ɛ, nya nye me kɔ susu ɖe mɔ ŋuti o ɖe, a, o ɖe, forget ne nyɔvi mɔ la, nye me kɔ, nye me, nye me susu me le ame mɔ gbɔ o la, nyateƒe to me le no tso nye be dzi me ke, kpɔ, me nya na no lɔɛ.

Dodokpɔ yia ekpa ŋkɔ. Nava xɔ free. Ekpa ŋkɔ. Efree yɔ ka nu sia nu ɖu ɖe ame sia nu sia nu le efree be nya mea ekpa ŋkɔ nye. Ee dɔwɔƒe ɖoɖo kple machine nuwo katã ele ele ele nyanya me nam. Ta nuwo katã le ɖoɖo me nam be yeawɔ nuwo katã no. Medze egɔme ho. Nu yi wɔ ge mele a dɔwɔƒe yi ɖo ge mele ne woa Wobe madam ŋutɔ hã me me mekpɔ dɔwɔƒe ma kple ŋku kpɔ o. Nu ɖe sia ɖe me ya wɔe woanɔ a woanɔ mak gã nuwo katã me ele ɖoɖo me nɔ me awɔ nuwo katã nɔ ta woa dziwo ne dze me. Me me ɖe ŋu nɔ ta ɖe nu ya wɔ ɖe ŋuti nya. O la. Me nye wɔ ta ɖe nu ya wɔ ɖe ŋuti nya. O la. Me ŋu nɔ ta ɖe na be nu ya katã me do ma. Bebe nye la. Ah.

Ao, ao.
Ganyo.
Agoe metɔ. Enya be heya kesino wa hia vi ma va ƒle ŋuwo nɛ ɖe kuku nɛ ga xi be dodo kpɔƒe nɛ a kesino to gbɔ ga kplɔ ŋutsu bubu ɖo va yia. Hmm.
Eya ko menɔ gbɔgblɔm be ɖe ɖevi ma be ŋku dzi mekɔkɔm o. Megblɔ nɛ, megblɔ na nyea be ɖevi ma be agbe ya wònɔ va yia, agbe nyra ku nɛ. Ŋutɔ. Ne le kpɔ ŋku dzi nɛ ko ala kpɔ agbe ya wònɔ va. Ɖema.
Nye velia ya ne nye pasta be nye wò sɔfoa. Bɔ ɖe asi me mɛm. Oh. Eɖewo kplɔ ɖewo va yi ye ɖe. Nele kpɔ nyɔ ma. Nele kpɔ nyɔ ma. Oh. Eye wogblɔ na be gangelia.
Hey. Nyɔ ma ŋutɔ nele gbe kpe kɔa. Mawu ɖo gbɔ dzi ɖi kɔa. Yi ko ʋu ŋkɔ gbe ba gbo nɛ. Ah.
Oh.
Ozu bena ya mete wo sɔfo ma mi nye go. Hmm. Gangelia mete wo sɔfo ma mi nye go wa. Eɖu nua gbame vɔ. Ƒotea gbame. Ɖiɖoa gbame vɔa.

Paul le ŋku ɖe ŋuti nyuiɖe le. Eka ne dze le ŋku ɖe ŋkume ŋku ne mɔ fɔdzi nɔ ha. Kpɔ mana yanya nyuiɖe be nyika kple mi le doe. Egere mu nɔ nyika kple mi le doe. Mana yanya nyuiɖe be ne bi akɔ ŋku me bi awɔ glo dzuia. Tsɛtsi ha wo mo ho tsɛtsi wo nyuie le ɖo ŋka kle ɖo. Wo katã wo se ge be nyika kple mi tona. Ifi fila ta nyika sɔsɔ. Tse. Eno kpɔn si hã wonye be gbɔwo me do go so. Ɛɛ, alea boŋ nèle ya. Eko, ne ma ƒoƒo.
Ɖetugbi, alea boŋ agbe le nɔwò ya. Mala ko mele nakpɔe. Wo xɔ dzigbɔɖi, alea boŋ nèle ya. Ɛ, eyi nègbɔna mekpɔ gbã, ale nèva yi. Ate kpɔ ife le va trɔ ale. Ŋke dzɔ. Ɛ, tasinye ne menɔ agbe ne Mawu mawɔ dɔ ne Kristo.

Eku ka dzi?
Enye wo yɔ ne mɔ ma. Ekpɔkpɔ ma gblɔ nolo. Mega ɖo vɔvɔ teƒe ne molo. Enya sema. Mègakɔ vɔ̃ ɖo vɔ̃ teƒe nam o, se nye se ma nyuiɖe. Elabe nu yawo katã, ega yawo katã megblẽ ɖe tawòa, ẽ, wosɔ gbɔ. Nyememɔ na ge ŋutsu ɖeke nava xɔ le asinye egbea etsɔ hã o. Ènya se ma? Nyemelɔ̃lɔ̃ ge egbea alɔ̃ tsɔ ne ŋutsu ɖeke naxɔ le asinye o. Elabe ega yawo katã mezã ɖe tawòa, esɔ gbɔ ŋutɔ. Wò ŋutɔ hã nènya nyuie be ga yawo mezã ɖe tawòa, esɔ gbɔ. Ta nyemelɔ̃lɔ̃ ge egbea, nyemelɔ̃lɔ̃ ge tsɔ wòava wɔ nene ƒe nu ɖeke o. Mistake ma, ŋutsu ɖeke ŋutɔ mete ɔg o, nye me mɔ nage krɔ o. Elabe nu yi ɔ se me le kpɔ domia, wo dzi ve ne. Hein?
Enye ŋka wo se ne le fia? Enye ŋka, kpɔ, mia fia me la, nyɔnuvi nyui ɖe me nye le kpɔ lo. Hmm. Nyɔnuvi ke le, ele via me fia bena, numɔ kata nɔ wo ɖe ŋtsinye va yia, wa kɔɛ ke wa ga kpɔtɔ anɔ gbɔa. Ɖe ŋgbe ya me do no ta ye na me me ga kpɔtɔ le gbɔ o. Ewo ko ɖege me le. Mia fia me la, ŋutsu ɖeke hã me da tam o. Egbɔ wo ko me le, ewo ko ɖege hã me le. Wò ŋutɔ nya mɔ sẽŋ kɔ tome gblẽ lo nyanya me naneke wɔm o. Wò ŋutɔ ɖi asi ne ɖi asi asi faa mekam o. Meka afi ɖeke ne nyanya o.
Anya eya yo ekpɔ nya katã ne gblɔ fia mese wa katã eh mese wa katã voa baba ne o ko eh makpɔ o kple ŋutsuvi ɖe klikli eh afi ɖe ya nya ɖe ame yi ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ me nyea fi ma me ɖe ga fi ŋɔ le ma ese nya Woababa nu ko, makpɔ mi kple ame ɖe kliklik o. Menye mianɔ, mianɔ nuɖeke hã wɔm o. Just makpɔ mi ko. Nàkpɔ nu amee ƒomevi menya ɖe. Hafi me, meɖe ge hafi ne, ne, ne, ne, ne, ne nànya. Èse nya? Baba aɖe nu wòlu. Ok. Nye ame gbɔtɔ nye vɔ. Da ɖe.
Baba aɖe nu. Tata aɖe nu. Ye wa le wɔ ma, nya me ʒin kpui wo kpɔn. Yo va ɖo dzi vɔ le le le be hã hã ba ba ba ne ma ma o. Ma ma o gali tɔ ba ba ne ya. Ba ba ne nye tso.